Kazuwai, kazuwai vana veZimbabwe. Ndadzokazve ndini Phyllis Mutoko. Ndauya kuzotaura pamusoro penherera. Vadikani e, chikamu chakanaka zvikuru kwandiri kuti ndigoverane nemi matambudziko anosangana nemunhu anonzi nherera. Manheru ano ndichati dzokei mbijana pakushaika kwakaita baba vangu. Baba vangu vakange vachishanda vari driver e, vane nhoroondo yekubudirira muupenyu hwavo. Ah, vakambove ticha vakazoita driver eh, vakazoshaika e, vangori driver saka vaidriver ma marori mahomba aya vachitakura zvinhu he was vakashandira makambani akati wandei muzimbabwe Baba vangu sezvandakataura kuti vakanga vasinganamati. E, zvakaitika kuti tiri kuHarare e, hondo yanga yakutonopera. Baba vakanzi namukoma wavo vaya vandaitaura vakauya nemumwe munin'ina wavo vakati haa ah, tinoda kutenda midzimu yakatichengeta munguva yehondo Asi baba vakave nemubvunzo wekuti ah saka tinoda kuitenda midzimu iyi tichiitenda chirudzimu harare muno. Vakati ah tinoitenda tinongobika doro redu pamba panapa totenda midzimu yedu. Baba vangu semunhu akanga asinganamati vakambonetseka vakataurirawo vakuru vanana sekuru ana sekuru vakati aiwa hondo yaakupera iyi chimirirai munobika doro renyu muri kumusha asi vana baba mukuru vaya nevamwe baba munini vaya vakaramba vachi vachipusha kuti aiwa tinoda kutobika izvi nezvi doro iroro tiri kuno kuharare Kubva padoro iroro ndopakatanga nhamo dzepamba pedu dzandisingakwanisi nekurondedzera makuriro acho. Nekuti paka pakanzi tiri kubika doro isu sevanhu taingoti tinoenda kumethodist tisingaendi kuchechi chaiko chaiko tisinganamati asi taingoziva kuti kuchechi kwedu kumethodist Hama yangu kana uripo munhu asinganamati uri chikafu chasatani nguva yega yega satani akatokumirira kuti akuparadze nekuti bhaibheri rinoti satani akauya kuzoba nekuuraya nekuparadza satani haamboshandisi munhu ari kure kure satani anoshandisa munhu ari pedyo newe hama yako ndiyo inoshandiswa nasatani Zvakadaro zveshuwa chokwadii doro rakabikwa ndinorangarira inini nevamwe sisi vekwamwe wekwamwe babamunini tichinzi izvo e, tswanyai tswanyai tuzviyo utu tusanganiswe nechimwe chimera chichaendeswa kunogaiswa tikatswanyiswa tswanyiswa tuchimera itoto tisingatozivi kuti zviri kurevei zviri kuda kuita sei asi ndopakatangira matambudziko nekuti kubva pakabikwa doro iroro baba wangu vakaita accident kuna mukuvisi mota ikanopinda mubridge asi baba vakabuda vasina kana scratch Vapinda ndingati ipapo zvakaitika ndofunga it was just two weeks from kubva pakutendwa paku kwedoro kwe iri kubikwa kwarakaitwa doro rekutenda, rekutenda iri baba vakabva vaita accident vakabuda imomo vasina kana scratch mm -hmm. asi munhu avakange vainaye assistant wavo akakuvara zvakanyanyisa zvekuti baba pawaimubvisa imi wakato wakatonge waka, wakatouya wakatozara blood vachiedza kumubudisa handizivi kuti akazorarama here munhu iyeyo asi zvakadaro baba vakangoti garei ndofunga kwangopera futi dzimwe two weeks baba vakatanga kurwara kupenga chaiko chaiko vachiona zvinhu zvisingaonekwi Saka chakaitika chandinotenda nacho Mwari ndechekuti Mwari akakwanisa kuchengeta amai nekuti vangadai vari ndivo vakatanga kufa nekuti baba pavaiona zvinhu zvaida kuvauraya nezvinhu zvainovarwisa nevanhu vaiuya kunovarwisa vakatanga kugara nezvinhu zvinokuvadza mapanga matemo wachirara nawo mubedroom kuti ndoda kurwisa vanhu vari kuda kuya kuzondiuraya Chokwadi vaiona vanhu vaiuya kuzovauraya. Asi vanhu ivawo kune vamwe wakanga wasingawaoni. Saka zuva rimwe amai vakati vakarara vaka vakanzwa baba vari kuti avo vanhu vakuda kundiuraya avo. Amai vakati ah vanhu vacho vari kupi? Amai ndobva vavhura paketeni vachitarisa nepahwindo kuti vanhu vari kunzi vakuda kundiuraya vari kupi. Semunhu anga asati aziva kuti chii chiri kuitika. Baba wakarowa amai nedemo munenge munoziva mupini wemachapu uya wakaroveswa amai vangu kusvikira kwasara zvidimbu chisingagoni kubatika uchiramba uchirowa nacho munhu. Door rakange rakakiiwa hapana aikwanisa kupinda achinonunura uye isu tanga tichiri vana vadiki kwazvo. Zvinorwadza hama dzangu. Ndokutotanga kurwara kwakaita baba vangu tikaenda kumusha zviya zvekuti ah hapasisina tariro kubasa havachakwanisi kuenda nekuti pese pavari vakungoona vanhu vanoda kuvauraya hama dzangu kana usinganamati mwari satani aripo pakukuuraya nekukuparadza anoshandisa vanhu woparara nguva yako isati yakwana isuwo nekuti takaa tisinganamati taitofunga kuti pamwe kuenda kun'anga ndokunobatsira pandiri iye zvino izvi Ndichikura kukura kwangu kwese kubva pakashaika baba handidi kunzwa chinonzi n'anga nekuti n'anga ndakaguta nezvayo. Ndakaona n'anga rudzi nerudzi rwen'anga ruchiuya pamba kubva tichiri kuharare vanouya vachicherera vanouya vachiita sei asi hapana shanduko yandakaona baba vakaramba vachirwara Wachisungwa nemazitambo makobvu kobvu aya munhu achidimbura maoko makumbo zvese akazvimba. Zvinorwadza. Zvinorwadza. Ndinomborangarira ndichiti kudai ndakange ndichiziva Mwari panguva iyoyo zvichida baba vangu vangadai vasina kushaika. Hama dzangu, kana uripo munhu ari kurarama usina Jesu, Satana akakuri akakutarisa, ari kuda kutokuparadza. Anoshandisa ani zvake kuti aparadze upenyu hwako. Naizvozvo baba varamba vachirwara, tichiona rudzi nerudzi rwen'anga. Takadzamara tikati, ah, hazvichaiti kuti tirambe tiri muHarare. Igai tiende kumusha. Tikatakura zvinhu zvikaenda kumusha. Pane zvinhu zvakawanda zvakange zviriko kuHarare zvatanga tisingakwanise kuchatakura nekuda kwe kwetransport. Nekuti tichigara kuHarare mai vangu vaichengeta huku, paive nematanga, paive nehuku dzakawanda nemiriwo yataitengesa. Saka upenyu hwedu hwakange huri upenyu hwakanaka. Asi panguva yazvakashanduka zvakashanduka chiripo ripo cho. Tatakura zvinhu taenda kumusha. Baba wangu waiti dzimwe nguva vanenge vari nani dzimwe nguva zvikangotanga kungoti vatanga kuona vanhu iwawo kana kutokuudza kuti ashiri iri kutaura zvakati muri kuinzwa here mhepo iyi iri kuti zvakati muri kuinzwa here Hama dzangu, idai Mwari mumunamate. Ida Mwari kunyange usina zvauri kuona zviri kukutambudza panguva iyoyo, ida Mwari uve pedyo naye nekuti hauzivi kuti Satani ari kukurongera chii. Takadaro taenda kumusha, tairima tichigara nababa dzimwe nguva. Kana mwedzi wapera, Waiti ndakuenda kunotora mari kuHarare yerent yemaroja kuitira kuti tikwanise kuwana zvekutenga zvekuti tikwanise kurarama nazvo. Vaikwira bhazi zvechokwadi woenda wonotenga, waitouya negrocery asi kana zvawabata wari panzira waitsveta magrocery awo wotanga kutaura nezvinhu zviri kuwanetsa. Kana uripo hama yangu ida Mwari. Ndiri kutaura newe nherera ida Mwari. Nekuti zvakatarisana newe hondo dzakarwisa baba wako hondo dzakarwisa mai wako kuti vafe iwe uri mudiki ichocho chaisada kuti upenyu hwako hunake saka chinoramba chichikutsvaga saka baba vangu vakazoti imwe nguva vaenda kuharare vaifamba nezvinhu zvavo mapanga nechii zvekurwisana nevanhu vaya vavaiona vakazoenda pane mumwe chiremba vakatanga kurwisana naye chiremba iyeyo nekuti vaitoona sekunge ndiye munhu wacho ari kuita sei ari kurwisana nawo vakabva vabatwa vakaendeswa ku kuprison ndopakaperera kuona baba vangu baba vangu vakafira mujeri vachinzi vaida kuuraya doctor iyeyo asi kutaura chokwadi baba vangu wakange waisada kuuraya munhu iyeye asi nekuda kwekuti pfungwa dzavo Dzakange dzisiri pfungwa dzakanaka. Takaedza kuenda, vakaedza hama dzacho kuenda kwa, kumatare vachinotaura kuti munhu uyu ari kurwara, asi hapana chakanzwikwa. Nekuti doctor aitoona sokuti munhu yanga akaronga kudii? Kundiuraya. Baba wangu wakafira mujeri. Vakafa zvinotaridza kuti pane zvakaitika nekuti vakafa vachibleeder. waka wakangotanga kubuda ropa uncontrollable ndomashaira avakaita tsamba yatakaverenga hama yangu ndinoda kutaura newe ndichiti inini hondo dzakakukomberedza kana uri nherera ihondo dzakarwisa baba wako ihondo dzakarwisa mai wako inini ndichipedza form four ndingati ndakunonyora form four zvinhu zviya zvakarwisa baba wangu zvakauya kwandiri ndikaona vanhu vakanga vachida kundiuraya Zvaingove zvinhu zvinhu zvivanhu vanhu zvinotyisa tyisa. Asi nekuda kwekuti ndanda kunamata ndanga ndane simba. Ndazviona zvinhu izvozvo ndakanzwa simba ndichinzi vhura door ubude umhanye uende ndikazvibvunza kuti ndiri kunzi ndibude ndivhure dhoo nguva ino manheranaya ndiri kuda kunzi ndiendepi ndaitonzwa simba raindipusha kuti buda uende mhanya asi ndakaramba nezita rajesu ndikaramba ndikanamata nezita rajesu kusvikira mweya uya ndaukunda hapana wakambozviziva chero wekumba kwedu chaiko hapana andakaudza Ndakaramba nezita raJesu. Ndakaramba nezita raJesu ndikati mweya wokupenga buda uyende. Ndinoda kunzi ndimhanye ndiende kupi? Nezita raJesu buda uyende. Saka kana usina Mwari hapana makundira aunoita nekuti zvinhu zvinouya nesimba. Mweya yetsvina inouya nesimba inokukunda kana usina Jesu. Nhasi uno ndinoda kutaura newe. Simba riri muna Jesu. Zita ratinoti Jesu izita rine simba pamusoro pemazita ose. Ukadana kwariri zita iroro iro, unosunungurwa. Chokwadi ndakadzikinurwa. Asi hakuna kutora nguva e, zvandakataura zvaiva kuti ndakatanga kuita dambudziko remaziso ndichitanga fomu one. Dambudziko remaziso iroro. Handina kukwanisa kuzonyora masubjects angu ese ndikayapasa. Zvekuti masubjects andakanyora ndikayapasa it was a miracle. Chishamiso chaicho chaicho nekuti ndaiti ndichinyora examination ndainzwa kuti maziso angu aneta handichakwanisi kupfuurira mberi ndotomborara padesk kusvika ndanzwa kuti iye zvinezvi arerukirwa maziso ndochitanga kunyora saka hapana examination yandakanyora ndikapedza nherera haina zororo adikani ndakanyora form 4 iyoyo kupedza kwandakaita baba munini vamwe vaindinzwisisawo Unongowana umwe munhu anokunzwisisa wakati ha zvausina kukwanisa kunyora masubjects ako ese chiuya kuno kuharare unyore masubjects mamwe uwedzere pane masubjects ako ndakaenda kuharare ndikanogara kuharare ikoko ndichinyorera mamwe masubjects asi dambudziko raivepo babamunini ivavo vaive nevakadzi vatatu Unherera hwandaive nahwo ndichigara naamai kumusha hwaive nani zvikuru kuru pane hunherera hwandakazoenda kunogara panguva yandainyora e, ndiri kuharare gore iroro iro rakareba and eh, kana kunyora kwandakaita kwacho unoziva kana pfungwa dzako dzisina kugadzikana zuva rimwe narimwe uchitambudzika uh, zvese zvaunonyora zvacho na uh, ndofunga ndakapasa one subject nekuda kwemamiriro ezvinhu maitikira aitika pamba ipapo mukandiudza kuti barika, barika rakaipa sei ndinokutsanangurirai nekuda kwezvandaiona zvaiitika paupenyu hwababa munini iwawo nepamba pawo nemadzimai awo baba munini wangu waidhiraivhawo marori ivayaya vachienda kusouth africa kubotswana kuzambia waenda kwakawanda saka babamunini waitambira mari yavo pasvondo pamadzimai avo matatu vaita majana imwe svondo vamwe voenda imwe svondo imwe voenda imwe svondo imwe voenda anenge aenda kunotambira e, Sarary ndiye aiuya achizoita duty rekubika svondo iroro. Nherera haina zororo vadikani. Ndinoda kuti umbotarisa uone kuti unenge uchirarama upenyu hwakaita sei. Nekuti pakutanga tanga chaipo chaipo ndichitonzi ndiende kuHarare. Ana mainini iwawo vaisada. kuti ndiende ndaive mutoro kwavari asi babamunini vakamanikidzira vakati kuti nhasi uno ndiwe driver wemagonyeti amuri kuona ndakaendeswa kuchikoro namukoma baba wemwana yeyu ndowakandiendesa kuchikoro kuti ndikwanise kurarama zvandiri kuita izvozvi saka ndinototambudzika nevana vemukoma wangu Asi kudai paive nemukana wekuti kudai ndakanyorera zvangu kumusha ah, i think zvaiita nani nekuti ndakatambudzika majana aiitwa aya nana mainini vangu inini ndinenge ndingori on ndichibatsira vese mainini vanenge varipo e, kunzvimbo kwataigara kwaive neivhu dzvuku rekuti vana vanenge vachitamba hembe dzichitsvuka katondo ini nekuti ndanga ndiri mwana anoteerera uye ndaisada kurwisana nana mainini vangu handina kana zuva rimwe chete randakaudza babamunini zvaindinetsa nezvaiitika nekuti ana mainini vangu vaiti baba munini pavanouya tese tainzi aa nhasi farai vana vaamachavhunga tobva tatengerwa tese maice cream idyai maice cream mufare baba venyu vauya asi inini ice cream yairamba kupinda yairamba kumedzeka nekuda kwezvakange zvakandikomberedza pamwe baba munini vaiudzwa kunzi mwana wenyu uyu anongogara akanyarara hatimbozive kuti anofungei tinoshaya kuti chatinomutadzira chii Bamunini voti, Ambuya, chii? Kana paine zvinokunetsai, taurai. Asi hapana andaikwanisa kuudza zvaindiremera. Nherera haina zororo adikani. Upenyu hwandakararama ipapo hwairwadza. zvekurwadza zviya ndinorangarira rimwe zuva baba munini vakanga vaenda kutrip ndofanira kungotanga kunzwa muviri wangu wese kuzara chando ndakurwara ndichirwadziwa ndakamboshingirira kunyarara ndichiti haa zvichapera uye ndaisada kuti vanhu vazive kuti ndiri kurwadziwa Ndakashingirira kusvikira ii ndanzwa kuti hazvichaiti ndikakumbira mainini vakanga vairi paduty panguva iyoyo yekuenda kunotambira mari kati amainini ah, ndiri kurwara ndiri kunzwa zvakadai zvakadai ndandichikumbirawo mari kuti ndiende kuchipatara mainini vakati ha ah, kumbira mainini wechitu semunhu airwadziwa Ndakaenda kuna mainini vechituu ndikati mainini ndiri kurwara zvakadai zvakadai ndiri kukumbirawo mari yekuti ndiende kuchipatara nondi kurwadziwa mainini vakati a ah, kumbira mainini wechi3 Ndikaenda kuna mainini vechi three mainini ndirikukumbirawo mari yekuti ndiende kuchipatara nekuti miri wangu uri kurwadza ndiri kunzwa zvakadai zvakadai mainini wakati ah enda kuna mainini vari kutambira mari ndadzoserwa kuya kune vekutanga kwandakatanga kuenda nherera haina zororo vadikani ndakadzokera kuna mainini vaya ndikati mainini ndaenda kuna mainini wechitwo ndikaenda kuna mainini wechithree ndichiti mainini ndiri kukumbirawo mari yekuenda kuchipatara ndiri kurwadziwa miri wangu uri kurwadza zvakadai zvakadai asi vanditi ndidzokere kwamuri nekuti ndimi muri pajuti rekunotambira mari Mainini vaya vakati, Ndimi mashamisa here kuita nherera imimi? KwaMachabvunga. Nherera dzakawanda. Unherera hwenyu hwanyanyoshamisa chii? Ndakataurwa masoko andandi singafungidzire kuti angataurwa. ndakarwadziwa asi nekurwadziwa kwandakaita handina kunyarara mainini vaye vakatora 2 dollars yepepa vakauya vakandipa muruoko rwangu wakaripfunyikira wakati onyonyonyo ndimu naana bambo vari kushanda ndikatambira mari iya ndakaenda mutoilet neshungu ndikatanga kuchema ndirimo misodzi yandaibudisa imomo yaipisa ndikati mwari ndakakumbira here kuti baba wangu ini vashaike nekuti mainini vavo pavakanditi onyonyo mari vakanditi baba wako kubva pawakanga wari wapenyu wakadii kukurapisa sekunge ndakaa ndichirwara panguva baba wangu wari vapenyu munoziva upenyu ka upenyu hwakaoma asi ndainamata ndo chinhu chikuru chaindisimbisa ndaichema imomo ndichichema ndichinamata ndichiti mwari handina kukumbira kuti baba wangu vashaike ndiri mudiki Ndinganzwawo here masoko akadai Mwari masoko anondirwadza zvakadai Mwari ndiitireiwo nyasha ndikachema ndirimo kusvika shungu dzangu dzapera ndobva ndageza kuti maziso asaoneke ndava ndageza miri kuti maziso asaoneke kuti ndanga ndichichema Haa vadikani kana uri nherera shinga mwari anaro ramangwana ako mumaoko ake naizvozvo ndakadzokera kumusha asi ndandakutorwara zvakanyanya nokuti ndiri koko harare ikoko ndinorangarira rimwe zuva pfungwa unenge uchifunga zvakawanda nekuti vanhu vanenge vachitaura ivo ana mainini ivavo vaitaura ndikataurwa masoko anorwadza amwe amainini ndinorangarira vachienda neni pachipatara kugomo wakanditaa iwe uri kutambisa mari iwe uchiswera uchititenderedza madhokta ese tatenderedza muharare muno kumusha wakango wakango uchirwara uchirapiwa but uchingorwara still kusvikira iye zvino wauya kuharare iye zvino madhokta ese tapedza tarifeyiwa kuti ndichiendai kugomo asi hapana kana kupora kwauri kuita iyi iedzi yauinayo iyi ndakavatarisa ndikati mainini kana edzi ichiuya nemumhepo ingave edzi asi kana edzi ichiuya nenzira yandinoziva kuti inoiriwa nayo needzi Ini ndicharamba ndichienda kuchipatara nokuti ndoziva kuti haisi edzi. Masoko ese aitaurwa munhu achirwara. Nherera haina zororo mudikani. Ndinorangarira rimwe zuva ndiri kuharare ikoko ndakange ndakarara ndikamuka ndave kupeta mablankets Ndinongoziva kuti ndakasimudza blanket handizive zvakazoitika ndakatoputsika pasi e, paive nekatable kaive padhuze kakapunzika keglass kakaputsika kuitika, kuita into pieces Hapana akandiona kuputsika kwangu kunyange e, ruzha rwose rwakaitika nekudonhera kwandakaita pa, pakatable. Hapana akauya kuzonditarisa kusvikira pandakazopfemvenyuka ndichitarisa pandakarara ndichiti ah, chii chaitika chandiri kurangarira ndasimudza blanketi ndichida kuripeta zvazoitika hapana chandinoziva ipo pandakatotiwo ndichifemfenyuka ipapo ndopandakaonawo vamwe mainini vari kupinda mumba mandakanga ndakarara muya mudining vachishamisika kuti ah ko table waiita sei kanga sisatarisiki kaita into pieces asi handina kana kukuvara Ndikati ah ini handizivi asi chandinoziva ndechekuti ndanga ndakabata blanket iri ndichida kuti ndipete asi ndiri kuona blanket iri pamusoro pekatable ikaka inini nda ndatomuka izvozvizvi ndo pandiri kuziva kuti ah, pane zvaitika handisi kunyatsoziva kuti chii nherera ina zororo mudikani Uri kudziona kuti hondo dziya dzakarwisa baba wangu dziri kuteverawo upenyu hwangu. Kudai ndakanga ndisinganamati zvichida ndopandangadai ndakatofira ipapo. Ndinotenda kuti ndofunga ndakatomutswa nemaangels ne, ne nekuti handizive zvakaitika ipapo. Ndagara Ndaenda kumusha ndadzokera asi kurwara ndanga ndatove wesi ndisakwanisi kana kufamba kana kuita sei ndangogara ndakarara mwari akandimutsira vanhu vandainamata nawo vakatanga kutsanya vachindinamatira vachikwira makomo muchindiona pandiri panapa nditori a miracle kudai asiri jesu dai ndakafa kudhara pandairwara ipapo ndaiona zvakawanda Ndichiona ndichiratidzwa pane guva rababa wangu ndichinzi sarudza ndokuviga padhuze here nababa wako. Asi kuhope ikoko ndairamba nekuti ndanga ndave neshungu nekuzara naMwari mandiri. Ndairamba ndichivaudza kuti inini handifi muri kutambisa nguva yenyu. Ini handifi. Zvechokwadi masoko andaitaura ekuti handifi handina kufa. Hama dzangu dzepedyo dzainditaurira masoko ekuti haa uyu kwangomirira kwatangomirira zuva rekunzi haafa rini vachitaura ndiripo ndichinzwa ivawo kutaura kunoko akafa kudhara dhara asi inini ndakaa ndichiverengwa kunzi ndatofa upenyu huri muna mwari ndozvaunofanira kuziva hakuna munhu anobata upenyu hwemunhu upenyu huri muna mwari mwari kana achiri kukutendera unopararama panyika im still alive nekuda kwenyasha dzamwari Ndine vamwe babamunini vakandiudza vandaitaura kuti vakauya pamwe chete nababamukuru vaya. Vakandiudza rimwe zuva tiri kumba kuvamwe babamunini. Vakati uyu ari kurwara zvaari kuita zvaari kufunga kuti anopora here. Ndakaenda kuMozambique ndikaenda kuMalawi ndikatoudzwa kuti ari kufa uyu. Asi ndakavapindura babamunini iwawo ndichirwara kudaro ndikaudza kuti babamunini inini ndinotofa nenguva yaMwari. Mwari atoda kuti ndi, ndichife pa, ndichibve panyika panapa, ndokuti ndife. Handiurayiwe nemunhu. Bamunini vaya vakandipikisa, vakapupira, vakaita hasha kwandiri, vakati, uri kutofa. Zvinoita sekunge ndiri kuwedzera, but zvakatoitika. uri kufa. Asi ndakavaudza kuti handifi babamunini. ini ndinotofa nekuda kwamwari nguva yamwari ndo ichanditora kundibvisa panyika pano chokwadi mwari akandipa nyasha akandirwira ndikanamatirwa ndikapora ndakaenda kubible school time yandakaenda kubible school ndakaenda ndichirwara ndichirwara kudaro zvekuti even director wepachikoro e, chandakaenda chebible school kudai akange asiri mwari vaingokuti a ah, tiri kuigirwa vanhu vakafa panapa nokuti ndaisataridzika dai kuva mutano ndairwara zvechokwadi asi vakandigamuchira nekuda kwamwari vakandigamuchira ndikaenda pabible school ndichidzidza soko ramwari ndichiramba ndichinamata E, kudzidza soko raMwari nekunamata kuya kwanga kwakuchidzika ndakuziva manamatiro akadzama kwanhasi ndombomirira ipapo hama yangu ida mwari nemwoyo wako wese nepfungwa dzako dzese nesimba rako rese kana uri nherera ida mwari ramangwana ako rinojeka. Kana usina Mwari irima chete, tarisai hondo dzakange dzakanditarisa. Ndingadai ndakatopenga ndiri form 4. Ndingadai ndakafa kudhara dhara. Ndichingopedza form 4 pamwe ndingadai ndakatofa. Asi Mwari akandichengeta. Kana uchinamata Mwari, uchigara muna Mwari, hondo dzese dzinouya asi unenge uina Mwari. Zvaakataura zviya kuti kunyange ukapfuura nemumvura zhinji haingakuwirisi pasi nekuti ndinenge ndiinewe. Ukapfuura nemumoto ndichange ndiinewe. Chokwadi ndakandiina Mwari. Munguva dzose dzekutambudzika idzodzo, dzemasoko anorwadza, nguva dzeku, dzekurwadziwa, miiri uchirwadza, uchiti uchitarisa munhu achifamba kudai, uchitii zvawo wakakomborerwa achiri kukwanisa kufamba. Ndichapafambawo here Mwari panyika apa? Asi nekuda kwaMwari, nhasi uno ndiri kufara. Kana mukanditarisa, mungaona sekunge munhu uya here anga, anga apedyo nekufa. Pane mumwe ndinorangarira tiri pabible school pane mumwe musikana akashaika ndikazonzwa vamwe mai mufundisi vangu vakuti ah ndakanzwa kuti pane musikana akashaika pabible school ndakangoti ha ndiwe vachitotaurira kwandiri kudaro Ndikati haa ini ndiri mupenyu akashaika ndinhengi nhengi. Mega munogona kuona kuti zvanga zvakaoma sei. Ndinoda kunamata newe nherera. Ndinzwisise. Zvichida hauziwe kuti baba wako wakashaika sei unongonzwa kuti baba wako wakashaika. Ndinoda kuti ndinamate newe kuti Mwari akuvhure maziso uone zvaka hondo dzakaparadza baba wako hondo dzakaparadza mai vako udzione udzizive kana wadziziva unenge watove halfway the battle kungodziziva chete Unenge watove halfway the battle, waakutokunda nekuti waakuziva chakatarisana nehupenyu hwako, zvaunofanira kurwisana nazvo nezvaunofanira kunamatira. Saka ndoda kunamata newe kuti ugamuchire Jesu saIshe neMuponesi wako. Kana wagamuchira Jesu saIshe neMuponesi wako, Unenge wava munhu mutsva. Unenge wava nesimba pamusoro pemweya yetsvina iri kutsvaka upenyu hwako, yakaparadza, mweya yakaparadza upenyu hwababa wako iri kukutsvaga, unenge wava nesimba pamusoro payo. Rega ndinamata newe mudikani. Ita Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti ndanzwa soko renyu kuti munondida ini nherera. Makandifira Jesu. Nyoraiwo zita rangu mubhuku reupenyu kubva pazuva ranhasi mundiite mwana wenyu. Ndinatsei neropa raJesu. Mazviita Baba nekundiponesa nekundidzikinura. Muzita raJesu Kristu. Amen. Makorokoto hanzvadzi yangu. Makorokoto munin'ina wangu. Makorokoto shamwari yangu. Ka, wa, kana wagamuchira Jesu zvandaita, zvawaita izvi, wave nesimba. Ndinoda kuti ndifambe newe, ndichakudzidzisa kunamata kunokoromora makomo kunoisa nzira pasina nzira kunamata Kunoisa nzira pakati perwizi, pakati penyanza, ugoyambuka ugobuda. Mwari akukomborere hama yangu muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you.